Qabel ma nwieġbek nixtieq inwieġeb ftit il-Father għax semma d-Dalai Lama. Nixtieq ngħid illi d-Dalai Lama huwa refuġjat hu stess. Hu wkoll għandu l-bandiera tal-Papa hemm u jiena nixtieq għax issa fhimni rridu nikkwataw il-Papa x'jgħid fuq l-immigranti. Il-Papa, eżatt kif sar Papa, mar Lampedusa. U taf x'qallhom? Mar apposta biex juri li hu favur l-immigranti u qallhom, Insejna kif nikbu, insejna kif nikbu 'l dawn in-nies. U qallhom hekk ukoll, Hija ipokrezija li ssejjaħ lilek innifsek Nisrani u tkeċċi refuġjat jew immigrant li qed ifittex l-għajnuna. Jekk inti Nisrani u tagħmel hekk, allura int ipokrita, dan il-Papa qed ngħidu. U għal dawk li forsi qed jgħidu, għax nismgħuha ħafna, il-Knisja żżommhom hi, ngħidu, żżommhom hi. Nixtieq ninfurmakom li l-Knisja f'Malta fetħet id-djar tagħha Fetħet il-kunventi tagħha u żżomm 450 refuġjat hawn Malta. Tajjeb.
Weġib lill-mistoqsija. Il-mistoqsija. Kemm. Issa fuq. Fejn taqta' l-għajn? Le le. Sakemm nifilħu. Le le. Nista' nispiċċa di tal-Knisja. All right, all right. Okej, okej. Konkludi imma. Għaliex?
Alla ħares Jiġi San Pawl illum? Għax kieku. Kif jiet l-ewwel inħalluh fil-baħar naraw se nagħmlu bih. U mbagħad indaħħluh. Qas jilħaq ikel mur San Pubulju għax dritt għad-detention center inħalluh hemm imsakkar u mbagħad. U jaħraqilna l-karozza. Naraw fejn se nibagħtuh u nibagħtuh lejn. U għaddejhom li jkompli. Okej. Okej. U biex nagħlaq, infakkar x'qalilna Ġesù Kristu, Kont bil-ġuħ u tmajtni, kont bil-għatx u sqejtni, kont barrani u lqajtni. Hekk qalilna Ġesù Kristu. Peppi, ħa ngħidlek. Peppi, żomm naqra. Imma Ġesù qallu kif hija ta' 316 kilometru meta sar għażel fuq id-dinja kollha. Fil-Vanġelu, kont barrani u lqajtni, bil-ġuħ u tmajtni. Ismagħni, Peppi, hi naqra vili li qisek qed tinsinwa. Li jiena ma naqbilx mal-Papa u li nixtieq li dawk jegħrqu ta'. Le, le, mhux hekk qed ngħid. All right. Jien għedt hekk imma.
Dik waħda. Le, inti qed tgħid hekk. It-tieni ħaġa, liema hi l-enċiklika, inti qed tikkwota l-Papa, sewwa, liema hi l-enċiklika tal-Papiet li tgħid

Kieku jaf il-Papa, kieku jaf x'qerq hawn Malta bħalissa, all right? Mhux dak li qed tgħid int jgħid, u niefqu hawn. Għaliex Malta ma jistax ikun aħna nibqgħu nibnu dal-bini kollu. Ġejna kullimkien ġungla ta' konkos u konkrit. Kif tkun lesta tal-Mistra, seba' mitt post. Kif ikun lest il-quad tal-Imrieħel, jidħol ħall-Kirkop kollu tliet darbiet hemmhekk. Kif ikun lest Baħar iċ-Ċagħaq. Aħna x'sa niġu bħal Dubai, għaxar miljun ruħ li disa' miljun minnhom barranin u Dubaiżi miljun? Hekk tridha Malta int?
Jiena, lin-nies li qegħdin bħalissa jgħidu kemm qegħdin tajjeb ekonomikament, tajjeb, in-nies li huma full employed, jiġifieri hawn Malta m'għandniex ħaddiema Maltin. li mhumiex jaħdmu. M'għandniex, mhux vera. Mhux vera. Mhux talli m'għandniex, talli qed ifittxu u ma jsibux. U għalhekk. Il-Maltin, il-Maltin ta' f'sena, Malta. Għalhekk qegħdin jimpjegaw il-barranin. Father.
Malta, l-iskilled labour, il-brain drain ta' Malta tal-gradwati, tant huwa kbir. illi l-professjonisti jitilqu qegħdin Dak li qed jiġri f'Malta u aħna bil-paga tagħna qas qed inlaħħqu dak li qed jiġri. Il-problema hi din, jekk Malta se jiġi iktar investiment, iktar nies. X'għedt? Din issa importanti tirrispondini, Father u l-oħrajn. X'suppost ngħidu il-Prim Ministru u l-Gvern ta' Malta? X'suppost jgħidilhom? Le, tidħlux għax m'għandniex iktar ħaddiema. Ma jistax jinvestu iktar. Ħa ngħidlek x'inhu. Hekk suppost ngħidu? Ħa ngħidlek x'inhu. Ħa ngħidlek x'inhu. Ħa ngħidlek x'inhu l-investiment li ma qalux il-Father David, li qalitu l-Eurostat u kulħadd. Malta kellha l-ikbar waqgħa, l-ikbar drop. fl-industrial output fl-Ewropa, fil-Eurozone, għax nqasna b'seba' punt seba' fil-mija. Imma l-GDP xorta żdied, kif żdied? Bil-betting u bil-financial services fejn aħna qed nisirqu t-taxxa dovuta li suppost jieħdu gvernijiet oħra. biex noħduha aħna. Ma x'tippretendi? Mela dik tfisser.
VAT tippretendi li aħna kollha ibda minni. Imma din ħa nsaqsik. Jiena nippretendi li l-ħobża ta' kuljum. U sħabi ż-żgħażagħ kollha mmorru naħdmu fil-fabbriki u inti tibqa' tqaddes fuq l-artal. Hekk trid? Jiena nippretendi li l-ħobża ta' kuljum tiegħi naqlagħha bl-onestà mhux bis-serq.

Qalilna Father Biff kif għadt inti illi l-problema vera Din mhix emigrazzjoni, din hija oppressjoni! Dawn it-tlett elef.
Oppressjoni din! Dawn it-tlett elef li hemm. Ara, Pepp, il-veru immigrant ħija li mar l-Awstralja u sar nies. It-tfiju li mar il-Kanada u sar nies. Mhux dawn li qed inġibuhom hawn ħamsa ġo kamra waħda bloki wieħed. Ok, mela, mela, fuq kif qed nitkellmu fuq l-immigranti li qed jiġu għaw, ħafna minnhom wara sentejn qed jitilqu għax jgħidu aħna ġejna ġo bir ta' skieken.